Jangan piragah cakah mun kada ganal hampadal paham lah aku kada ngerti nah hiih mun kada ngerti tu aku baik beruku haja kalo. Let's take it slow Where you go I go too And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it.

Coba tanyakan lagi pada hatimu Apakah sebaiknya Oke. Hiih, tahu aku, tahu banar, aku tu orang biasa, orang sederhana, tapi aku tu bisi hak jua gasan mencintai ikam, walaupun hanya sekadar mencintai. tapi kada kawa mamiliki.
Hihi, kada papa kawan ai kada kawa mamiliki, yang penting malihat barang, hihi, saurang kada kawa mamiliki mungkin inya lain level kita, inya levelnya lebih tinggi kaya itu nah, kita cari nang level kita haja, hihi, jangan jangan anu jangan talalu risau masalah nang kaya itu tuh, hidup tuh dinikmati aja ya kalo, nang miskin nang. Sugih itu tuh koni ada haja rajakinya hudah tuhan nantuakan jadi kita tinggal manjalani aja gin hidup nih ya kalo brukuan lo nah kurang kaya itu nah bila kita di konten kahpi official ini kada beruku ya kalo bubuhanmu disana yang nonton beruku jua kan nang urang nang hongang disini beruku jua.

Apalagi nah kada tapi hapal nang ngaran roko nah. Jangan kalah sebelum bertempur, intinya tu apa? Berjuang sanak ai, han. Bujur kada? Iya, bujur banar ding ai. Inggih. Ada roko troy tadi disambatakannya lih. Hihi. Bujur haja jua. Jangan kalah sebelum bertempur nah, ya kalo? Hiih. Sebelum bubuhan ikam memponis diri ikam kada mampu, cuba dahulu Iya kalo misalnya handak lawan bibinian tuh, ha antah ka bibinian pulang kalo aku ni bapander. Cuba dulu chat kalo inya kada membalas lagi berarti inya kada handak tu lawan saurang han kaitu ja simple.
Mapa leh mang pian. Hiih. Oke lah. Bubu nika muyak kalau udah anu aku menyambut selidrel tu. Iya dosa gin selidrel. Kacubung aja.
Kakawanan pada padanya bisi pacar, situ jomblo lah woi, kada keberang aku jadi jomblo nyaman tu lah, bebas, handak bejalan dengan siapa kah, handak bacatan dengan siapa kah kawa, ganti ganti binian kawa, baikam kawa lah, kada dulak kah.
Heh, kaitu ai lagi nyambatnya ya kalo saurang nang kada baisi pacar ni. Intinya tu kawan ai, yang baisi pacar tu ada keuntungan ada kerugian, nang kada baisi pacar ada keuntungan ada kerugian. Jadi tinggal ikam ja jua yang mamilih, handak baisi pacar atau handak kada baisi pacar tu pilihan masing-masing. Kalo saranku ikam baik bapacar pang, nyaman hp mu tu ampih nang kaya kuburan.

Laporan selesai, kembali ke tempat. Ya, Lelo. Kanapa leh, Han? Wah ini banyak urang nah handak jadi reporter. Banjirnya sa babaya mayu. Iih hudah diliput. Kalu banjirnya nang sahatap ikam kada kawa maliput, larut nah. Kenapa kalau story selalu pakai filter? Kenapa androidnya kalau pakai filter nggak semulus yang di iPhone ya? Udahlah pengguna android nggak usah pakai filter-filteran ya. Ga pakai filter pun udah kaya pakai efek pari sepuluh kali berembun. Ups. Neh.
Ups. Ups. Banjir kah pinanya. Iih. Masalah HP ni kawan ai, kalo aku pribadi kada terlalu mempermasalahakan handak nang android kah, handak nang iphone kah. Kada masalah. Yang penting pacarnya ada. Iih bubuhanmu HP harat. Hei bang, ulun iphone bang, cuman ada lah bisi pacar. Napa ja, hidup tu simpel bila gatal garu sanakai. Nah, ni ti betiga nih bocil. Tapi aku setuju aja jua, itu pepatah lama ini kawan ai. Ya kalo, hidup tu simpel aja bila gatal garu nah, ya kalo nah, aku gatal nah belakang nah.

Wah, neng kenapa pulang ah? Kakak ya? Hah? Puron lah bubuhan ikan bejugit nah. Ayang, nataku deh, cinta aja. Geli, geli.
Nggak mau, nggak suka jablay, karamput. Katuju banar jablay, apalagi nang aduhhai, buhay pulang noh. Huh. Jablay, kada mungkin kada katuju. Hih, bagi bubuhanmu katuju ai jablay kalo. Tapi bubuhan apa Kasian ja belai tu tahu lah iih kita gasan hiburan haja ya kalo kita kita butuhkan dikala kita modelnya handak hiburan tapi kalo pacang maambil bini kayanya kada pang ya kalo iih takuni ja lalakian nang nakal nakal tu handak bibinian nang kayapa pastinya handak yang baik. Jadi bubuhan nang modelnya bibinian nakal tu gasan mainannya wara han ya kan tu. Jadi bubuhan binian ku harap jangan talalu nang bakakalakuan iih jangan pina himung ikam misalnya lalakian mudin mancintai mu bisa ja dustainya ikam iih dianggapnya ikam tu mudinya palampiasannya ja.

Hiih marasnya iti. Tapi kawa ai disisihakan nah, nang tiba ka kana jajak tadi kada usah dimakan. Hiih. Han, tutup pang kam bejugit-jugit nang kada balilihat han, iya kalo. Kanapa kakanak.

Amun ikam ngini main game lih di kuburan, kadanya ingat mati ingat nang anu nah napa ngarannya mager ma apa mager ja ma apa han aku ni lain anak game pang jadi kada tahu napa istilahnya yo mabar ya ha lagi viral lagi ngajarin eh nggak taunya keceluk deh ah. Kada ngerti aku nah, next aja gin. Orang Kalimantan pernah berkata jangan piragah cakah mun kada ganal hampadal, paham lah. Aku kada ngerti nah, hiih. Mun kada ngerti tu aku big bruku ha ya kalo. Coba buhanmu jelaskan nah napa gerang hampadal tu tih. Senggol dong, anak parjamanan lewat ni. Oke, next aja gin lah, bubuhanmu puas mungkin udah lih malihati nang kaya itu.

Aku tuh glowing lima menit setelah mandi, lewat dari itu aku balik lagi jadi siluman babi. Kanapa? Maksudmu tuh napa menulis kaya ini nih? Kami kada nangartinya dan kami jangan disuruh bepikir. Eh nih sudah jua pinanya Nagita Reaction lih. Han mohon maaf lah di konten kali ini banyak yang sudah Nagita Reaction.

Paling kada itu terakhir kan hiburan gasan bubuhan mu. Okelah terima kasih gasan bubuhan ikam sudah nonton dan aku mohon maaf nah di video kali ini mungkin sangat sangat sangat sangat kurang kaitu nah ya lo karena pasukan troy menyuplai videonya nang kakaini ih